אגענט מוז לערנען זעכצן עבודה זרה דף י ד. די משנה איז יט ב יט ג עמוד ב' אונטן. אלה דברים אסירים למכור לאויב וכוכבים, די זאכן טאר מען נישט פארקויפן פאר די עבודה זרה קיינמאל נישט אפילו במות השנה. זאכן וואס זענען מיוחד פאר עבודה זרה אויב זאל מען פארקויפט עס ווייסט מען אז דאס גייט ווערן גענוצט פאר עבודה פאר קרבנות פאר די עבודה זרה. איז איינער געווארן אסיר אין עגלאווע יצחק מיט סטרויבלען און בנות שיח און פאטויטרויס? ס'איז סארטן געוויקסן, די גמרא גייט אויסשמועסן וואס די געוויקסן זענען, און לבונה, לבונה, אין חדר האט מען געטייטשט ווארעך, ס'איז א סארט ס'איז א סארט שמעק, א סארט געוויקס וואס האט א גערוך, ותרנגול הלבן ווייסע. תרנגולים איז וואס גוים איז וואס גוים זענען מקריב אויף די עבודה זרה, יא ביי די מנהג כפרות שטייט אז נעמען א תרנגול לבן איז א דרכו האמורי, דאס איז גוים האבן געהאלטן אז א תרנגול לבן איז געאייגנט פאר קרבנות. זאגט די גמרא רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט מותר למכור לו תרנגול לבן בין התרנגולים, מען מעג פארקויפן פאר א גוי א תרנגול לבן צווישן תרנגולים, אויב מען פארקויפט א גאנצע שפן פון תרנגולים פאר א גוי מעג אויכעט זיין תרנגולים לא פיינעם ווייל היות ער קויפט נאך איז איז א שטיקל ראיה אז ער קויפט עס נישט פאר עבודה זרה נאר ער קויפט עס פאר מ פאר מ כ מ כ פאר פאר צו טוהן מיט עס ביזנעס אבער ווען מען קויפט נאר א ווייסע איז א סימן אז ער קויפט עס פאר עבודה זרה וואס מה שאין נמכר בפני עצמו רבי איד האט א עצה ווען מען וויל יא פארקויפן א תרנג הלול אליין וואס טוט מען? קטע את אצבעו מאכעלע שנייד אראפ א קליין פינגערל פון די תרנגול. און פארקויף עס, און די אויפטוה איז אז אזוי טאר עס נישט מקריב זיין פאר די עבודה זרה, טארסט עס נאר נוצן פאר אנדערע זאכן, ווי שייע מקריבים חסר לעבודת כוכבים, גוים זענען מקפיד אויף א קרבן זענען זיי מקפיד אויף א בעל מום, אויף א חסר, אויב די בהמה איז חסר וועלן זיי עס נישט קענען נוצן פאר א קרבן, מילא אויב פארקויפט מען יא א תענוג הלבן זאל מען אויסשניידן א אצבע, און שאר כל הדברים אלע אנדערע זאכן אלע אנדערע אייטעמס. וואס טוט זיך וועגן אלע אנדערע אייטעמס מעג מען פארקויפן פאר א גוי איז סתם אן מותר אויב פארקויפט מען עס סתם און די גוי זאגט גארנישט פארוואס ער דארף עס נעמט מען אן אז ער קויפט עס נישט פאר עבודה זרה פירוש'ן אויב איז ער מפרש אז ער נעמט עס פאר עבודה זרה אסור ר' מאיר אויב ר' מאיר רעכנט אויס נאך זאכן וואס מען טאר נישט פארקויפן ווייל גוים נוצן עס פאר עבודה זרה אויף דעקל טוב א גוטע דעקל א טייטלבוים מחוצף ונקלס.

צווישן די זאכן וואס מען טאר נישט עסן און טרינקן אין טעג פון שמיט, די זאכן וואס שמיט איז נוהג בהם, האט מען מוסיף געווען אלאקסין, וועד סטרויבלען, מוכסוס'ן ובנות שיח. זענען אלץ אזעלכע שמעקעדיגע געוויקסן. איז ויסעל כדעתך איטס טרעוולען טו ניסא, אויב ווי דו זאגסט אז איטס טרעוולען טאטש טו ניסא איז א מין צמח, איז א געוויקס וואס וואקסט קען דאך נישט זיין אז אז דאס זאל זיין אסור בצביעות, פארוואס? ווייל ותניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אז זה כלל כל שיש לו עיקר, א זאך וואס האט א עיקר וואס האט א שורש וואס האלט זיך אין די ערד, יש לו שביעות האט שביעות, כל שאין לו עיקר א זאך וואס האט נישט קיין שורש המות קיים נאר ס'וואקסט אויף די ערד אזוי ווי מינערעלס וואס ליגט אויף די ערד אדער מאשרומס, לכאורה איז דאס די טייטש. עס איז דא אנדערע טייטש, א אנדערע פשט. רשי זאגט לסקיים זיך צו האלטן אויף די ערד בימי הגשמים, דאס טייטש האט א טיפע שורש, אבער עס איז א פראבלעם ווייל קשים וגלויים זענען יא אסור אין שביעות, סאו ער ברענגט דערפון אנדערע לשונות אז עיקר מיינט צו זאגן אז עס איז בכלל אז עס וואקסט, און נישט אז עס איז עפעס וואס געפינט זיך אויף די ערד. כל שאין לעיקר אין לו דין שביעות. סאו די אטוירניס איז עפעס וואס וואס וואס זענען נישט האט נישט קיין טיפע שרשים ממילא און און אויב אויב איצטראעבלען וואלט געווען אטוירניסן וואלט עס נישט געווען אסור שמיטה פארוואס שטייט דא הוסיפי עליהם אלא מאי איצטראעבלען איז עפעס אנדערש די גמרא פרעגט אונז אויף די שיטה אויף די מאן דאמר דא וואס האט געזאגט איצטראעבלען אטוירניסן ערעב און רב ספרא אז איצטראעבלען איז נישט אטוירניסן נאר ס'איז פירות די ארזה ס'איז פרוכט פון א בוים וואס איז א ערז. א ארז איז מיין איך איז א פיין טרי. חי כי אסור רובם אמר פירה לארזה. אמאל אין סאטמאר האט מען געגעסן אסאך מער פרוכט, אסאך זאכן וואס אונז זעמער אויף ביימער אונז פאלט נישט נישט איין עס צו עסן, כ'מיין אז אויף א פיין טרי וואקסט אזעלכע קליינע פרוכטעלעך, באט ברוך השם אונז האמער א שפע. נישטא קיין ריזן צו עסן פרוכט וואס האט עפעס אזא בדיעבד'יגע טעם, אבער אין צייט פון חזל האט מען געגעסן אסאך מער פרוכט, וואס מען האט נאר געקענט לייגן א יד אויף האט מען גענוצט. בנוי שיח, וואס טייטש בנוי שיח וואס שטייט דא אויסגערעכנט? הוסיפי אליין, און וואס די משנה רעכנט אויס אז מען טאר נישט קויפן פאר גוים? פיינע חברה ס'איז ווייסע טייטלען און פטויטרויס, פטויטרויס איז עוקצים, עוקצים מיינט. עיקץ פון א עסק, די אונטן פון א פרוכט, וואס איז טייטש די שטיקל וואס פון דעם מיט דעם איז מחובר צו די בוים אדער צו די ערד. אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן אז פטור תרסי איז נישט א עקסטערע זאך נאר פטור תרסי עם שוניא, עס איז א המשך אז בנוי שיח אדער אצטרויבלען וואס איז פטור תרסי עם וואס זענען נאך מחובר צו די עיקץ טאר מען נישט פארקויפן, אבער מה שאין כן אויב זיי זענען שוין אפגעריסן פון די עיקץ אויב ס'זעט שוין נישט אויס שיין,

און פון די אלע זאכן וואס שטייט אויסגערעכנט אין די אין די משנה אז מ'טאר נישט פארקויפן ווייל מ'נוצט עס פאר די פאר די פאר פאר עבודה זרה, מוכרים להם חביר חבילה מעג מען אבער פארקויפן א גרויסע פעקל ווייל ווייל ווייל ס'איז א ראיה אז דער גוי אליין גייט נישט און מקריב זיין פאר די עבודה זרה נאר דער גוי קויפט עס פאר ביזנעס.

גייט גייט עס גיין מקריב זיין פאר די עבודה זרה? נו פארוואס איז עס מותר? למעשה בעקיפין ברענגסטו אז מען זאל מקריב זיין פאר די עבודה זרה, אמר אביי זאגט אביי אזוי אז די איסור צו פארקויפן עפעס וואס מען גייט נוצן עבודה זרה איז א איסור ולפני עיוור לא שטן מכשול, ווייל א גוי איז מצווה אויף עבודה זרה און ווען מען נוצט פארקויפן אים זאכן וואס דאס גייט אים מקריב זיין איז מען עובר אויף לפני עיוור, איז א לפני א מפגרין און אונז זעמיר מצווה מיט די מצוה פון לפני א ווייל אז אונז זעמיר נישט זיין די וואס מאכט אז אז איינער זאל עובר זיין א איסור אדער אפילו א גוי זאל עובר זיין א איסור אבער א לפני די לפני אז אונז זעמיר די וואס פארקויפן און יענער די נעקסטע מענטש גייט גיין זיין די סטייטש אונז גיימיר עס נאר פארקויפן פאר איינעם וואס וועט עובר זיין אויף לפני א ווייל די גוי איז דאך נישט מצווה אויף לפני א ווייל מעג מען יא. סאו דאס טייטשט, תוס' ברענגט, וואס וועט געשעהן אויב א איד וויל קויפן פון אונז א חבילה, א גאנצע פעקל פון די זאכן וואס מ'פארקויפט פאר עבודה זרה, אונז ווייסן אז לכאורה דער איד גייט עס גיין פארקויפן פאר גוים, דאס אלעס גיין מקל זיין פון עבודה זרה, איז די שאלה אזוי, איז די הלכה פון אביי אז מען איז נישט מציב אויף לפני אדער לפני א כלל, אז מען איז נאר מציב אויף לפני אויב אויב די מענטש צו וועמען מען פארקויפט מען עס גייט טון די איסור,

תנא, מ'האט געלערנט רבי יודא אויבן מוכר אילו תענוגי לבן בין התרנגולים, רבי יודא האט געזאגט אז צווישן אנדערע תרנגולים מעג מען פארקויפן א תענוגי לבן, היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דאס, אילן עמד אמר תענוגי לבן למי תענוגי לבן למי, אפילו תענוגי בין התרנגולים נאמר לוי, דעמאלטס טאר מען נישט פארקויפן אפילו א תענוגי בין התרנגולים ווייל אונז ווייסן קלאר אז היות ער האט געבעטן תענוגי לבן איז א סימן אז ער זוכט עס פאר עבודה זרה. ער איז לאו דוקא מתענוג עולמי תענוג עולמי, אפילו כ ל רבי ד בין התענוג עולם אין בפני עצמו לא, די תנא קמא אפילו בין התענוג עולם נמי לא, אלא מאי, ס'קען דאך נישט זיין אז מ'האט געזאגט תענוג עלבון ווייל דאנס וואלט מען דאך נישט געטון, אלא מאי מוז זיין אז מ'האט געזאגט סתם תענוג עולמי תענוג עולמי, און דאך זעט מען אז לויט רבי ד מעג מען עס נאר פארקויפן בין התענוג עולם און לויט די תנא קמא טאר מען בכלל נישט, איז א קשיא אויף די מאמר פון רבי יונה וואס ער האט געזאגט אז תענוג הוא למין. ומנחם בן יצחק הכא מאי עסקינן גוי נאמן זה בזה. אונזער משנה וואס זאגט און מוכר היא לו תענוג הלבן ובין התרנגולים רעדט זיך ווען ער זאגט איך דארף א תענוג הלבן און א נישט תענוג הלבן, ער רופט אויס ביידע. איז די תנא קמא אסר די מכירה ווייל היות ער האט אויך געזוכט פאר א תענוג אליו אז טייטש אזוי ר' נחמן איטשע איך וויל מאכן אז די מעמד פון ר' יונה זאל ווייטער קענען אנגיין און זאגט אזוי ווען מען בעט סתם א תענוג אליו מעג מען ווען ער בעט א תענוג אליו ווען טאר מען נישט וואס געשעט ווען א מענטש זאגט תענוג אליו אן און אן נישט תענוג אליו ווען ער בעט צוויי מיני זה וזה איז די תנא קמא אסר ווייל למעשה האט ער אויך געזוכט א תענוג אליו אן און ר' יהודה איז מתיר אויב פארקויפט מען אים נישט נאר א תענוג אין לבן. פארוואס? ווייל ווייל היות ער בעט נישט נאר א תענוג אין לבן איז שוין נישט קיין ראיה אז ער זוכט עס פאר די עבודה זרה דווקא. אבער אויב האט מען נישט, אויב איז עס סתם תענוג עולמי אן תענוג אין לבן, העט מען לויט יעדן איינעם מעגן ס'זאל דעם מעמד פון. פון די אמורא רבי רבי יונה איז שטימען דיין א מח א, די גמרא גייט ברענגען א ראיה צו די מאמר פון רבי יונה, אמר רבי יהודה איי מסייב בזמן שאמר תענוג אוהב זה לבן אברהם אמר זה וזה מותר.

אבער אונז ווייסן אז ער זוכט נישט פאר די עבודה זרה, פארוואס ווייל אונז ווייסן אז שעשה משתן לבנו, ער מאכט יעצט א סעודה פאר זיין זון, אוי שאוי לו חולה בתוך בית, אדער האט א חולה און ער זוכט אים צו קאכן פאר אים עפעס א זופ ספעשל מיט א תענוג הלבן, איז דא וואס איז תולה צו זיין עוזר אויף עבודה זרה מעג מען עס פארקויפן די תענוג הלבן. פרעגט די גמרא, וויאזוי קען זיין אז דאס אז מען פארקויפט אז אז ער דארף עס האבן פאר נסיעה בנוי פאר משתה בנוי זאל עס גאר מאכן גרינגער, ותניא, מען האט דאך געלערנט אין א משנה, מען האט פריער געלערנט, אויב איז חמשה אסור משתה לבנוי אינו אסור אלא עשרה יום, אסור איש בלבד, אז א מענטש וואס מאכט א חתונה פאר זיין זון יענע טאג, טאר מען אים נישט האנדלען מיט אים ווייל ער מקריב פאר די עבודה זרה, אבער עושה אוהב ועושה משתמע אסור, סאו פארוואס האט ער געזאגט אז א תענוג אין לבו מעג מען אויב מאכט ער חתונה, פארקערט אפשר איז טאקע ווייל ער מאכט חתונה איז א גט נאך מער א ריזען ער זאל ער זאל גיין צו נוצן די תענוג אין לבו פאר די עבודה זרה, עס איז דאך א טאג וואס מען גייט מען דאנקט פאר די עבודה זרה, און רבי יצחק ווייל משרשיא, וטז וג. אז מען רעדט נישט דא פון א די עושה משתה לבנו מעג מען פארקויפן א תענוג עלוב מיינט נישט צו זאגן ווען ווען מען מחתן א זון וואס דעמאלטס איז א גרויסע טאג ביי די גוים ער וועט גיין עוז ל מויד ער וועט גיין ברענגן קרבנות נאר מען רעדט פון פאזשוויג א סתם א פארטי וואס ער מאכט לכבוד זיין זון דעמאלטס מעג מען יא. תנן, זאגט די גמרא, תנן האט געלערנט אין משנה, ישר כל הדברים, אלע אנדערע זאכן, אויסער די זאכן וואס זענען עבודה זרה אייטעמס, סתמא, אויב האט מען, אויב איז עס סתם מותר, פירוש'ן אויב האט מען מפרש געווען אז אויב די גוי האט געזאגט אז ער וויל עס עבודה זרה אסור. וויל די גמרא פארשטיין, מאי סתמא און מאי פירוש'ן. אילאי מסתמא דאמר חיטא כיוורסא, אז. אז ער זוכט א געוויסע מין כיתה, ווייסע כיתים למשל, אזוי ווי מיט ווייסע ווייסע הינער וואס ער וויל פאר עבודה זרה. סתם ער מיינט סתם אז ער רעכנט אויס איך וויל די און די אייטעם, פרישאן, די פירוש איז זיין לקומה לעבודת כוכבים, ער זאגט, די גוי זאגט, איך זוך די און די זאך פאר עבודה זרה. איז אויב אזוי וואס די חידוש פון די משנה לא יסתמא צריכא למאי מיט די מזוונינן? עס פעלט נישט אויס אונז צו זאגן אז סתם מעג מען ווייל היות ס'איז נישט פון די אייטעמס וואס זענען מוקדש וואס זענען מיוחד פאר עבודה זרה איז דאך פשטות אז מען מעג, ס'איז דאך נישט פון די איצטרויבלען פון די זאכן מעג מען. ולא פרישין צריכא למאי מיט די לא מזוונינן עס איז דאך קלאר אויכעט אז פרישין איז זיכער אז מען טאר נישט ווייל אז עס שטייט און עס איז מפרש אז ער דארף עס פאר עבודה זרה איז דאך זיכער אז ס'איז אסור סאו וואס איז די חידוש פון די צווייטע חלק פון די ברייער פון די משנה? פון מרא אילו סתום אין די קוה מרחיתא? סתום סתם מיינט ער זוכט די קוה מרחיתא פירוש אין די קוה מרחיבתא, די פירוש וועט מיינען ווען ער ווען ער רופט אויס איך זוך כתם לבנות אדער איך זוך א געוויסע פרוכט א געוויסע מין פרוכט וואס אונז זעמיר פארשטיין אז ער בעט די געוויסע מין ווייל דאס איז וואס מען ברענגט פון עבודה זרה. מכלל, פון דעם זעט מען די תנא ולא פלסט טעמא נאמר לוי. אויב אזוי, לאמיר זיך דערמאנען אויף די פריער די זאך פון פון פון רבי יונה וואס ער האט געזאגט אז נאר ווען ער בעט א תענוג און לבן טאר מען נישט. דא אויב אויב די סיפא פון די ברייתא זאגט אז אז אז טעמא'ן מיינט ווען ער בעט סתם, ער זאגט נישט א געוויסע סארט קאלער,

כבוד, איך וואלט געקענט זאגן אזוי, אז ווען איינער קויפט זאכן וואס זענען נישט קיין עבודה זרה אייטעמס, אפילו ער זאגט איך דארף פאר די עבודה זרה, ס'איז סתם א שפראך, אזוי ווי זאגט א איד וועט אריינגיין אין סטאר זאגן אה, אינמיטן א גרינעם דינסטאג, געב מיר א, געב מיר לכבוד שבת קודש דעם דעם מאכל, וועט מען זאגן אז ער זאגט אזוי, ווייסט איר, דאס איז זיין שפראך, אז חסידישע איד, וואלט מען געזאגט אזוי להבדיל אלף אלפי הבדלות. אגב אלל אבוידעס ככלן מיט בויען, אפילו ער זאגט איך דארף אן עבודה זרה אבער היות אונז ווייסן אז עס איז נישט קיין עבודה זרה אייטעם וועט מען זאגן אלא מאי וכי דבוק בעבודת ככלן, דער גוי איז דבוק אין עבודה זרה, וסובר אין מאי כי היכא דאי גברא אביג בה כולי עלמא נמי אביג, ער רעדט זיך איין אז יעדער איינער איז אזוי עקסייטעד פאר די עבודה זרה מילא וועגן דעם רעדט ער אזוי, וואס ער קויפט זאגט ער איך קויף פאר די עבודה זרה. איי מאך איך קיין חילול ה' ווייל ער מיינט אז אויב מען נעמט געבן גוטע פרייזן טוט זיך אויף איך קויף פאר עבודה זרה אבער ענדערש קויפט ער נישט פאר עבודה זרה אזוי וואלט מען וועגן קענען זאגן כמשל אן לאטעריען אז ניין אפילו אויב ס'איז נישט קיין אייטעם וואס זענען מיוחד פאר עבודה זרה ס'איז נישט פון די תענוגי לולב און פון די זאכן אבער אויב א גוי זאגט פאר עבודה זרה קען מען אים גלייבן און אונז מאכן נישט די חשבון אז ער זאגט עס סתם ווייל ער רעדט זיך איין. זאג מיר רבוי רב אשר, דער רב אשר האט געפרעגט אזוי, תרנגל לבן קטיעה למי? אויב א גוי זאגט, ווער האט צו פארקויפן א תרנגל לבן קטיעה, א תרנגל לבן וואס האט א וואס האט א מ מ, וואס איז די הלכה מיט דעם? צו למכור לו תרנגל לבן שלם, צו מעג מען אים גיין פארקויפן א תרנגל לבן שלם, ווייל אונז קען מען דאך מאכן אזא חשבון, מי אמר אינעם מילה גומר כתיב, וויבאלד ער זאגט איך זוך א כתיב, איך זוך עפעס וואס האט א מ ל על עבודת כ ק געבויעט, מוז דאך זיין אז ער דארף עס נישט פאר עבודה זרה, ווייל עבודה זרה קען מען נישט מקריב זיין א תרנגול וואס האט א מ ל, מילא מעג מען אים פארקויפן א גאנצע, ווייל אונז ווייסן אז ער גייט נישט פאר די עבודה זרה, אוי דילמא, אדער זאל מען אונז מורא מארימע קומארעם אז ער מאכט א ארמע. אז ער וויל אז די אידן זאלן אים פארקויפן זאגט ער אז ער דארף א כתי און ער רעדט זיך איין אז אידן וועלן אים פארקויפן אויך נישט כתי אז ער נעמט עס פארקויפן פאר עבודה און ער נעמט עס קערן פאר די עבודה זרה. ווייטער די גמרא גייט ממשיך זיין אם תמצא לומר האי ערים מיעוט כמרים אז מען דארף טאקע מחמיר זיין און מען זאגט אז ער מאכט א ארמע וואס געשעט ווען ער זאגט תענוג הלבן למי תענוג הלבן למי ער רופט אויס איך האב א תענוג הלבן און ויהב אלי שחור א איד גייט און געבט אים א תענוג הלשחור ושוקל און ער נעמט עס יבא לא יעודה מען נעמט מען געט אים א רויטע טשיקן און שאפעלע און ער נעמט עס זעט מען אז דער וואס האט געזאגט לבן מאכן אונז יעצט די חשבון איז מער לאו דווקא ער האט סתם געבעטן ער האט סתם געזאגט לבן ווייל זעט אויס אז לבן איז מער פאפולער אדער אפשר מיט די חשבון אז אז גוים האבן ליב צו רעדן עבודה זרה'דיגע שפראך ומי אמרינן כי אם די הבל השחור ושקל אדם ושקל לאו לאו עוץ כחום כבוי עס א ראיה אז מען דארף נישט פארן עבודה זרה. און מען מעג אים יעצט גיין פארקויפן, אויך די עלובה און אוי דילמה רימי קאמארעם אז די גאנצע זאך איז א שפיצל ווייל ער וויל אנקומען צו די ווייסע, ווייסט אז די אידן וועלן עפעס נישט פארקויפן נאר מיט די וועג. זאג מר א טייקע, דו ווייסט נישט די ענטפער אויף דעם, טייקע. ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט אויף דעקל טאר מען נישט פארקויפן, אמר ר' חיסדא לאבימער, זאגט ר' חיסדא פאר אבימער א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז, מיר רעדן פון אסאך אין. די בראשית סדר איז גמרא, זמר הקבלה, די עבודת כוכבים די אברהם אבינו ארבע מאה פרק אהבן, אז די עבודה זרה, די מסכת עבודה זרה פון אברהם אבינו, די הלכות פון עבודה זרה וואס אברהם אבינו האט אלץ געדארפט וויסן, האט געהאט פֿיר הונדערט פרקים. יא, אברהם אבינו איז דאך אויפגעצויגן געווארן ביי תרח, ס'איז געווען א צייט פון עבודה זרה, און ס'איז געווען טויזנטער קליינע דיטעילס פון עבודה זרה, האט אברהם אבינו געדארפט האבן אסאך הלכות צו וויסן וואזוי צו זיך עצה געבן, מיט עבודה זרה וואס מען מעג יא און וואס מען טאר נישט טון. רנן, חמשה זמן, אונז האבן נאר פינף פרקים אין עבודה זרה, עס איז נישט קיין לאנגע מסכתא, ולא ידעינן מאי קאמרינן, און דאך, אפילו עס איז אזוי ווייניג, ווייסן אונז נישט וואס גייט פאר. און מאי קשה לך, וואס איז אים געווען שווער, וואס הייסט לא ידעינן מאי קאמרינן, וואס טוט ער זיך געמוטשעט? זאגט די גמרא דא, די קטנים האט געלערנט דא ר' מאיר אומר אב דעקל טוב, חצה ונקלס, אסור אים כלעבוד ככבן, האט ער גע מוטשעט ער זיך אזוי, דעקל טא ווי די רויער זאגן איר, נאר א גוטער דעקל טאר מען נישט, הא דעקל ביש, סתם א א אומגעלונגענע טייטל וואוין מעג מען יא, וואט ניין, עיין מכון למחובר לקרקע, אז סיי וועלכע זאך וואס איז מחובר לקרקע טאר מען נישט פארקויפן פאר עבודה זרה, פאר א גוי, פארוואס שטייט דא דווקא א גוטע? ס'איז דאך דא א ענין פון לא תחנם, אז מען טאר נישט פארקויפן קיין שטח פון קרקע, און ווען מען פארקויפט א בוים און איז פארקויפט מען דאך די שטח, ומילא.

לא סכנה מנור אין ארץ ישראל אבער עס איז דא דא א שיטה אז מען טאר נישט פארקויפן אויך נישט א שטח פון א פאר א גוי אלץ חשש אז מען וועט עס אויך טון אין ארץ ישראל. אינטערסאנט. פסק'נט נישט אזוי. וכן מרבין א פירות דעקל טוב, א דעקל טוב וואס מען רעדט דא איז מיינט מען צו זאגן די פרוכט פון די דעקל טוב.